Yo ahwɛfoɔ ɛnɛ nso so mo nua baa mo mo adeɛ nyinaa Doctor Misis Grace Boadu Kumanyini masan nso aba biom na me baa yɛ a na kyerɛ sɛ yɛ adesua ɛna me ne wo mmienu yɛ reba abɛsua menim sɛ Nyankopɔn adom obiara ɛho yɛ meda mo ase sɛ daa ne daa nyinaa mo nya berɛ sɛ mo hwɛ mo adeɛ nyinaa Doctor Misis Grace Boadu Kumanyini na sɛdeɛ yɛdii kan kaeɛ no Yɛwɔ mmaransɛm a ɛgovern yɛ health a n'ano yɛkaa law number four. Na na law no nea ɛtɔ so mmiɛnsa ho nkyerɛkyerɛ na yɛde bɛma yɛahwɛfo yi. Da biara na meka sɛ yareɛ oo ei, ɛɛya yareɛ yi oo. Na nea ɛyɛ wom koraa yi ara ne sɛ, sɛ wo yare no ara de kɔ wuo mu a, yɛmu si yɛn ho sɛ sɛ wo yare no ara de wu a wobɛkɔ heaven? Daabi. Yare no yɛwu a yɛnkɔ heaven deɛ a, na ɛwɔ sɛ yɛtumi hu Nyankopɔn mmaransɛm a ɛwɔ sɛ ɛgovern yɛ health. Na mmaransɛm no yɛaka bi. Na ɛnnɛ yɛwɔ law number three a ɛyɛ water. Yɛadi kan aka sɛ mmaransɛm no yɛ new start which is nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest and trust in God. These are the laws of health. Eti nnɛ no ɛyɛ law number three a ɛyɛ water. Na me ne wo mmienu yɛnim sɛdeɛ deɛ yɛde to nnwom water is life, water is life, water is life. Na water is life no ɛdeɛ baa deɛ ne yɛnim fa water no ho? Nsuo no a Onyankopɔn abɔ no a yɛrenoa aduane a yɛde renoa, yɛredware a yɛde redware, yɛrenom a ɛno na yɛrenom ama yɛn nyinaa nim sɛ water is life. Enti na me ne wo mmienu bɛa bɛdwendwene ho, adekodeɛ nti a Nyankopɔn bɔɔ nsuo, wo yɛ barima koraa no a, nsuo dodoɔ sɛn na ɛwɔ sɛ a wo nom no ɛdee? Wo yɛ ɔbaa nso a, nsuo no dodoɔ sɛn na ɛwɔ sɛ wo tumi nom no ɛdee? Na wo nom nsuo no a, mfasodeɛ bɛn na ɛwɔ ma wo? Madi kan aka no dada sɛ adeɛ bi a yɛde bɛkɔ yɛn mu no, yɛnhwɛ nhunu mfasodeɛ a ɛwɔ so ansa na yɛde akɔ yɛn mu. Na mmom obi nka nkyerɛ wo sɛ what are is life just like that, Na ɛno ara ne sɛ nsuo ne nkwa na worenom aberɛ wonnim importance of it. Ɛnnɛ menim sɛ me ne wo sua adeɛ wie a, wobɛhunu sɛ ɛyɛ ampa sɛ water is life. Enti ɛwɔ sɛ daa ne da nyinaa yɛtumi make sure sɛ yɛbɛnom nsuo bebree. Ansa na yɛbɛ starte koraa no, mɛdi kan ahwie me nsuo. Enti menim sɛ sɛ nnɛ worehwɛ me a, wo nso wobɛhwie wo deɛ kamakamakamakama ansa koraa na w'adwene berɛ sɛ worehyɛ Doctor Grace Boadu koma no mu. Mɛdi kan anom nsuo no koraa ansa na mastate akasa. Hmm. Water is life ampa. Sɛdeɛ wosi nom nsuo no a, ne dɛ si teɛ. Nsuo yi, ɛnni taste biara. Wohwɛ a, ɛnni akorɔgyen, colour biara nnim. Kyerɛ sɛ, wotumi sɛ, Yes, Nyankopɔn, ne tumi so. Na yɛpɛ sɛ yɛhunu sɛ, Yɛnom a yɛatena akuraase da no, wɔn a wɔbɛyɛ kwaebireturo mu, wɔn a wɔwɔ akuraase kakra no, yɛnom a yɛtete akuraase ne yɛnom a yɛkɔ nwura mu kɔte aduro no deɛ, yɛnim deɛ mereka yi. Sɛ wobɛn nsuo biara ho a, yɛwɔ nneɛma bi a wohunu wɔ nsuo no ho. Aane, sɛ ɛnneɛ deɛ wokɔ sɛ wokɔ akɔhwɛ lake ne saa nneɛma no kɔ, yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔnom a wokɔ a ɛyɛ dɛ a wobɛkɔ akɔhunu. Wokɔ nsuo biara ho a, most of the time wobɛkɔ akɔhunu rock. Enti bi koraa tene Rock of Ages I know sɛ bebree no ara hu sɛ nsuo biara ho no dodoɔ no ara rock wɔ ho even nyɛ nsuo koraa no a wɔn a wɔtu nsuo no baabi a yɛka sɛ sɛ wotu nsuo no wankɔto boɔ a ɛnyɛ nsuo enti woto wotu nsuo no a wɔsɛ wokɔ ara a wokɔto boɔ ansa na wahu sɛ yes enti sɛ wokɔ nsuo ho a kwaeɛ berɛtire no wobɛhu sɛ ɛboɔ gu ho na na dodoɔ no ara nnim sɛ saa boɔ no a ɛgu nsuo no na ɛwɔ mfasodeɛ a ɛwɔ nsuo no so. Na da biara metae koraa ka sɛ nnipa yɛte nsuo so, nnipa yɛte nsuo so, ɛsiane sɛ wo wonim sɛ wasi wo dan wɔ soro, nanso woretu nsuo nso de akɔtunu asaase so, na mebisaa sɛ ɛhefa na yɛteɛ, na kyerɛ sɛ nsuo deɛ ɛyɛ nkwa, na woahu sɛ da biara wokɔ nsuo ho a a ɛyɛ ɛwɔ forest a wotaa hu sɛ rock wɔ nsuo no ho, na dodoɔ no ara nnim sɛ saa rock no a ɛwɔ nsuo no ahofasodeɛ de ma yɛ, ɛbiom wobɛkɔ nsuo ho no wobɛhu sɛ dua sisi nsuo no ho. Na bebree no ara nso nnwene ho nhu sɛ, na nnua a ɛsisi nsuo no, mfasodeɛ bɛn na ɛwɔ ma yɛn nsuo a yɛnom. Bio nso no, wobɛkɔ nsuo no no, wotumi sa apotobibire wɔ ɛboɔ no so a ɛtaletale so a wotumi sa apotobibire no. Ɛyɛ a na wote a ɛyɛ tan kakra te sɛ guu wɔ ɛtoɔ no. Na ɛyɛ a na yɛmmisa yɛn ho sɛ, saa apotobibire no, ɛyɛ dɛn na ɛte saa? Adeɛ bi a yɛbɛhunu biara, mom yɛn get closer to nature, Mɛsrɛ m'adɔfo a wɔnya bere hwɛ me da biara sɛ adeɛ bi a ɛwɔ asase so biara wɔ nea ɛkyerɛ. Mepɛ sɛ mema wohu sɛ saa rock no a ɛwɔ nsuo no ho no, ɛno na ɛyi fi bi a ɛwɔ nsuo no mu de firi mu. Ɛkye fi biara a ɛwɔ nsuo no mu de firi mu. Enti hwɛ hunu sɛ, sɛ boɔ no gu nsuo no mu a, meanhwɛ no sɛ boɔ no gu hɔ saa ara kwa. Dabi. Ɛboɔ no wɔ ne nneɛma a ɔreyɛ boa nsuo no. Saa ara nso na sɛ wokɔhu sɛ dua bi si nsuo no ho a, hu sɛ saa dua no boa ma nsuo no yɛ medicinal. Eti sɛ nsuo si hɔ na ɛdua nti na yɛka sɛ adukuro mu nsuo mu akɔnɔ akɔnɔ because yɛwɔ nsuo bi wɔ nom a na ɛgu adukuro nsuo tumi sɛ dua no si hɔ na nsuo no gu no ase yɛde sa yareɛ baabi a obi ka kyerɛ wo sɛ kɔ sa saa nsuo no fa sa yareɛ ɛbɛyɛ wo nwanwa because already no saa nsuo no ɛyɛ natural dada a nnua no medicine no wɔ mu a ɛyɛ very very effective. Ɛyɛ a na adeɛ baako bi a metaa ne m'ahwɛfoɔ ka ne sɛ, Sɛ wode ahaban to nsuo ani a, most of the time wobɛhu sɛ ahaban da nsuo no ani. Gu ani kakra ara, wobɛhu sɛ mineral substance a ɛwɔ hahama no mu no, ne nyinaa twe wie pɛ, wobɛhu ara sɛ ahaban no nyinaa akɔ akɔgu nsuo no ase. Nti most of the time, sɛ yɛkɔ nkuraase a, wotaa hu sɛ wɔn nsuo no, wɔsa nom, wɔtiatia mu sa nom kama, nanso da biara wɔwɔ dendendenden. Nanso yɛn yɛn nnuro, yɛn nsuo no koraa no a yɛn nim sɛ yɛn yɛate ani a ɛyɛ biribiara no koraa no, yɛn hu no saa. Na kyerɛ sɛ ahaban no a ɛne nnua no a ɛsi nsuo no ho no wɔ ahoɔden a ɛde ma nsuo no. Bio, nnua no a ɛsisi nsuo no ho no, ne nyini no nso so yɛ aduro de ma nsuo no. Enti na wɔsɛ yɛhwɛ no yie. Ɛna saa rock no a ɛwɔ nsuo no ho no, da bi yɛbɛtaa hu sɛ ana afoto bibire kakra wɔ saa abotan no so, na yɛhwɛ sɛ saa akoto bibire no a na ɛwɔ so no, woyɛ sɛ worete a na ɛtan kakra. Ɛkyerɛ wo sɛ saa fi no na nsuo no, ɛboɔ no atwe afiri nsuo no mu no. Saa fi no ntumi nsan nkɔgu nsuo no mu bio. Yɛn Nyankopɔn, ne tumi so. Na yɛbisa yɛn ho sɛ, saa fi no a ɛtumi twe yɛn a ayɛ stick wɔ adeɛ no so no, ɛyɛ dɛn na ɛtumi yɛɛ saa? Ɛyɛ me anaa wo na ayɛ saa adeɛ no? Dabi, ɛyɛ Onyankopɔn na ɛyɛɛ saa adeɛ no. That means sɛ ɛyɛ Onyankopɔn na ɛbɔɔ nsuo. Etia a yesusuw fa yɛn gyidie bi nhyɛ mu sɛ nsuo bi wɔ hɔnom a abosom bi te so anaa tumi bi te so. Deɛ ɛteɛ nie, Onyankopɔn nim sɛ nsuo yɛ nnipa nkwa. Enti Nyankopɔn mma ɔmfa fi ngu ne nsuo so. Yɛnhwɛ adeɛ bi sɛ, obi tumi to bɔɔla de gu nsuo mu, but adeɛ bɛkye na nsuo no atwe bɔɔla no agu nkyɛn, ɔmfa nkɔ. Aane, wo deɛ bɛ pɛ baabi a nsuo taa tɔ a ɛyiri a amanfoɔ ato bɔɔla ɛbɛgu mu. Ade bɛkye no, wobɛhu sɛ bottles a ɛwɔ nsuo no mu no, na ayi abɛgu nsuo no ani. Nsuo tumi fɛ nnipa, nanso adeɛ bɛkye na wayɛ nnipa no abɛto ani, ɔmpɛ fii. Obi tumi kum nnipa de no kɔto nsuo mu. Adeɛ bɛkye na nsuo no ho aregyɛte nnipa no abɛtɔ ani ama yɛatumi akɔ ayi no. Ɛdeɛn nti na anka nananom tumi bɛn nsuo ho a berɛ nsuo afɛ nnipa na wɔagu nsa? Wɔn gu nsa abɛn sɛ nipa no afa na ɔda aseɛ no na wapue aba abɛtɔ nsuo no ani because nsuo no mpɛ fi. Nti ɛnɛ ansa na me ne wo mmienu yɛbɛsua adeɛ awie no yɛbɛhunu sɛ ɛnsɛ sɛ yɛde fi ka yɛn nsuo because nsuo no nso ka mmaransɛm na ɛka nso yɛn health ho. Mose, Moses, retwa nsuo a ɛne yɛfrɛ no Mara no, Yɛhwɛ sɛ ne nsu no yɛ very bitter, enti Nyankopɔn maa ɔtee ahaban bi de too nsuo no mu, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛma nsuo no ayɛ very drinkable ama obi atumi anom bio. Na Nyankopɔn ahu sɛ nsuo yɛ adeɛ a ɛho hia, enti sɛ wobɛhu sɛ botan no nso koraa gu nsuo no ho a, ɛma nsuo no yɛ nwununwunu kama. Na sɛ Nyankopɔn wɔ deɛ nti a ɔyɛɛ saa nneɛma wei nyina ara, ne deɛ nti a sɛ woreto nsuo mpo a, ɛwɔ sɛ wokɔto botan ansa na woahu sɛ woato nsuo no, because nsuo yɛ a na ɛfiri Ɛboɔ no mu na ɛyɛ a na ɛyɛ dɛn? Ɛreba. Na sɛ Nyankopɔn wɔ reason a ɔde yɛ biribiara. Nti nnɛ no yɛreba abɛsua nneɛma mmienu a yɛde yɛ nsuo. Because abɔdeɛ mu nyansapɛfoɔ hunu sɛ daabi, water is life deɛ a, na ɛneɛ deɛ bɛn nneɛma na yɛka bom a yɛde yɛ nsuo? Na ɛsɛ Nyankopɔn ka two molecules na ɛbɔ mu a ɔde yɛ nsuo. Na na me ne wo mmienu bɛabɛkyɛ saa adesua no. Nsuo koraa ɛyɛ dɛn? Yɛka sɛ nsuo a, ɛyɛ deɛn? Water is a clear liquid that has no colour, taste or smell used to quench thirst. Na kyerɛ sɛ nsuo yɛ adeɛ a ɛnni colour biara, ɛnni pampan bi a ɛwɔ sɛ wo smell wɔ nsuo mu, na mmom ɛboa yɛn sɛ ɛbɛyɛ nsukɔm deɛ a ɛbɛma yɛn mene mu ayɛ kama. Na yɛmmisa sɛ, deɛ bɛn nneɛma koraa na Nyankopɔn, element bɛn na Nyankopɔn ɔde yɛ nsuo? Ɔde hydrogen ne oxygen na ɛyɛ nsuo. Na ansa na immune system no bɛtumi ayɛ very active no, ɛdeɛ bɛn na ɛbɛma no ayɛ active? Na kyerɛ sɛ ɛyɛ oxygen. Na oxygen no, mene wo mmienu, yɛn mmiɛnsa sɛ yɛnya firi deɛ bɛn? Yɛnya firi nnua mu. Eti na yɛse human beings yɛ breathe out carbon dioxide na nnua ama yɛn oxygen, ɛno na ɛyɛ mframa papa. Nti Nyankopɔn de saa hydrogen no ne oxygen na ɛyɛɛ nsuo. Na ne nyinaa akyi no onipa dasani atumi atena ase akɔka sɛ, Dua nyɛ. Bere nso a dua no bi si nsuo ho. Nsuo no a wɔyɛ no nyinaa, mineral waters a wɔyɛ no nyinaa no, baabi a wɔnya firi no nyinaa no, nnua sisi hɔ o. Nnua no wɔ asase no ase na ɛdidi nsuo no mu. Yɛnnom, yɛnya we, those ahina nsuo no. Na mmom, wode dubena no gu nsuo no ara bi noaeɛ no, obi se ɛbɛma wo kidney problem. Na ɛnɛ me ne wo bɛkasa na yɛahu sɛ saa adua ɛma kidney plablɛm. Mom yɛnsusu mfa yɛn gyidie ɛma bonsam na bonsam ɛɛyɛ awia nnipa. Yɛma yɛn ani nna hɔ na yɛhu sɛ wuo no adɔɔso. Dabi a mekasa wokɔ Dimona kurom a, Dimona efunu adaka nni hɔ o, yɛnyɛ funu adaka o. Dimona wɔn nyɛ funu adaka. Obi wɔ one twenty years ɔnnim adeɛ a yɛfrɛ no owuo. Wɔnnim funu adaka. Population no adɔɔso wɔ Dimona paa nso wɔn nwu. Eti na the late Kwasi Ga, Nyankopɔn mfa ne kra nsie, wɔtumi bɛn Dimo na kuro gu sɛ wɔn sɛ deɛ bɛn nti na wɔn nwuo. Na na mene onua no tumi sɛ ɔka sɛ population adɔɔso. Ah ho, population adɔɔso no obi da obi dan mu. Anaa sɛ obi di obi aduane. Yɛ de akɔ akɔhyɛ sɛ population adɔɔso. Aberɛ a ebinom dɔɔso sen yɛn nso still wɔn wɔ nkwa, wɔn nyini kyɛ, wɔn ntɔn funu adaka. Nso ɛsan sɛ dabi awuo ara na yɛwu nti no, dabi yɛbobɔ funu adaka different. Yɛ the different size a bɛ wotumi hu bi a efura adaka wei deɛ ɛyɛ fɛ o na efura adaka no a ɛyɛ fɛ no wo wu a wan na yɛde no kɔ akɔto mu ɛneɛma ɛwɔ sɛ yɛma yɛn ani da ho yɛ adeɛ a ɛbɛboa yɛn ma yɛanya nkwa nea wo srɛ no no na wo bɛnya nti ɛwɔ sɛ yɛtumi nya nyinaa tu anamɔne ɛho nneɛma a ɛbɛma yɛanya nkwa bi te sɛ nsuo a yɛreka ɛho asɛm yi so wahu nti chemical formula a abɔdeɛ mu nyansapɛfoɔ tumi bɛhwehwɛ hu sɛ Nyankopɔn de yɛɛ nsuo no ɛyɛ two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen ɛne yɛka bɔ mu a yɛdedane nsuo a yɛnom de kɔ yɛn mu. Enti yɛhunu sɛ nsuo no da hɔnom no a wohu sɛ ɛrehye agu rekɔ ba no, ɛnna ɔsaa kɔ a, nanam ne wo mmienu yɛba abɛhwɛ mfasodeɛ ankasa a ɛwɔ nsuo so. Ɛnhia sɛ me ne wo mmienu nsuo yɛnom. Na ansa na yɛnwie yɛn nkɔmmɔdie no, ɛwɔ sɛ yɛhunu ɔbaa nsu dodoɔ a ɛwɔ sɛ wonom no a day, na barima nso nsu dodoɔ a ɛwɔ sɛ wonom no a day, because me ne wo mmienu nipadua no a ɛsuo kamakama no, ɛyɛ eighty percent of water. Nsuo nko ara na ɛgyina yɛn mu, nti ɛnsɛ sɛ yɛdi aduane bebree na afei yɛde nsuo kakraa bi ka ho, daabi. Ɛwɔ sɛ yɛhunu sɛ, sɛ wonom nsuo no sɛdeɛ ɛwɔ sɛ wonom no yie a, ɛboa wo ma w'adwene yɛ very active. Ɛboa wo ma adwene no yɛ very active, nti ɛmma wo werɛ mfifi adeɛ so easily saa, because sɛ w'adwene yɛ active a, biribiara yɛ kama kama kama kama. Afei nso so, ɛreduce wo sugar level, Enti sɛ obi wɔ diabetes a, yenim sɛ nsuo no ara tumi boa saa nipa no, ɛma ne pancreas no tumi provide insulin kama. But nnipa dodoɔ no ara nnim. Enti wɔbɛtumi ama obi akwankyerɛ wɔ aduro biara ho, ɔno nko ara ne sugar level deɛ ɛwɔ ara na ɛwɔ. But na ɔnim sɛ sɛ ɔtumi nom nsuo yie sɛdeɛ ɛwɔ sɛ ɔnom a, ɛbɛboa no ama ne pancreas no a function very well. Afei nso so, nsukorɔ yi ara boa for weight management. Enti na sɛ obi wɔ hɔ nom a ɔpɛ sɛ ɔ reduce weight koraa a, yɛtumi ka kyerɛ no sɛ ɔnyɛ water fasting. Ɔnom nsuo saa. Wo deɛ nsuo no, because wonom nsuo no a wonwu. Nsuo no yɛ eighty percent na ɛfɔɔm yɛ body no. Enti sɛ nsuo no wonom bebrebe a, nyɛ adeɛ sɛ wobɛwu. Nsu koro yi ara na dɛm nua me ne wo a yɛ hwɛ menim sɛ nsuo no yɛ bɛkɔ so anom aa because menim sɛ yɛ hu sɛ mfasoɔ wɔ nsuo no so no wo mfa wo nsuo nni agorɔ ɛna me so a me so me ka sa me so me mfa me nsuo nni agorɔ ɛyɛ improve exercise performance hyɛ adeɛ ɛwɔ sɛ wɔ nipa da bia me ka sɛ yɛ yɛ ɛtwe adwene kɔ so no sɛ wɔ nipa bi a ɔyɛ exercise bia wo yɛ exercise a na wo kɔn dɔ sɛ wɔ bɛ nom nsuo su kɔm de wo ɛsan sɛ wo tene tene wɔ apom nti apomuden no nso ahunu sɛ ɛneɛma ɔlake no ohia sɛ ɔde bɛ hyɛ mu na kyɛ sɛ ohia nsuo Enti ɔbɛ request for water ama adwene no asigne ato ama ohu sɛ ano no nso so no ɛwɔ sɛ ɛnom. Nyankopɔn ne ho ɔhu oo, yɛ nnam hɔ saa kwa. Yɛyɛ Nyame adeɛ bi a ɛyɛ so precious a ɔmfa nni agorɔ. Mumi ɛhwɛ apɔmuden nso yie wate. Afei nso sɛ obi ti yɛ no ya paa, migraine, obi tumi kɔ hospital ne atwɛn ma, owiɛ ɛnom aduro bi anom nsuo. Fa nsuo yɛ w'aduro no anom ntɛmntɛm, wobɛhu sɛ tipaeɛ no a ɛyɛ wo ya no adwo wo. Ɛno nti na aduro bi a yɛbɛnom biara, ne yɛde nsuo nom, na anka ɛrennua nom no saa kwa, na nsuo no ankasa no kɔ play major role. Enti ɛtim ma obi aduro, bɛse fa nsuo hyɛ no bɔtik ma, na nom no ntɛmntɛmntɛmntɛm, ɔboa. Nsuo no na ɛyɛ w'aduro, na yɛnka nokorɛ no nkyerɛ wo, wo nua no bɛgye wo sika adi nso, water no yɛ aduro kɛseɛ. Nipadua no, ɛwɔ sɛ wonya seventy five percent of water, Enti na ɛwɔ sɛ yehu sɛ nsuo yɛ adeɛ a ɛho hia sɛ daa ne daa nyinaa no, yɛkɔ so ara yɛnom. Afei nso, it prevents constipation in children and adults. Enti na ɛwɔ sɛ yehu sɛ constipation yɛ mother of all diseases. With time, yɛbɛka constipation nko ara ho asɛm. Na sɛ nsuo tumi bɔ sɛdeɛ a ayamtim mma akwadaa anaa panin nso deɛ a, na ɛho bɛhia sɛ yɛbɛma nsuo abɛn yɛn daa ne daa nyinaa. Yɛaka sɛ nsuo yɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ daa ne daa nyinaa woyɛ ɔbaa a, wonom. Barima nso so nom more. Afei nso so no, ɛboa yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi nnya kidney stones. Yes. Nti obi akɔ hospital Jakato sa, Woahyɛ aseɛ develop kidney stones, wo deɛ menhyɛ aseɛ nnom biribi a, nom nsuo more. Wei nyɛ sɛ doctor a, yi susuɛ deɛ mpaakyɛw, yɛse nom nsuo more, nti wo deɛ yere ho na nom no kama kama kama kama kama sɛbea a ɛbɛ prevent wo from getting kidney stones. Afei nsoso no, it reduce the risk of bladder infection. Nyɛ sɛ nsuo, nneɛma a nsuo yɛ no, Menim sɛ ahwɛfoɔ na deɛ yɛbɛyɛ nhyira because yɛresua adeɛ nti nsuo yi ara a yɛnom yi ara boa yɛ because ɛboa yɛ ma anyinam ahoɔden no a ɛwɔ yɛn nipadua no mu no ɛtumi de nsuo no kɔ all parts of the body. Mekaa sɛ electricity wɔ yɛn nipadua wɔ bi sɛ ei na ɛyɛ dɛn na nipadua deɛ mepakyɛw Sɛ wo nsa bɔ baabi sei anaasɛ sɛ biribi affect wo a, woa wotumi te nka sɛ biribi ayɛ sɛ yerɛw wɔ wo nipadua no mu. Anaasɛ wotumi sɛ wote hɔnom a ɛtɔ da na wo baabi ayɛ wo titiritii, wotumi sɛ adeɛ no koraa no ɛnya mu, ɔsɛ ee ananse anaasɛ biribi akye me, yes because of sɛ electricity no nya movement sɛdeɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ. Ɛnna yɛn nyinaa nso yɛnim sɛ yɛn adwene no, nsuo gyina nnipa biara wɔn adwene ho. Na nsuo no a ɛgyina ho no nyɛ nsuo biara, ɛyɛ nsuo no a yɛgu so a yɛrenom no. Ɛfiri sɛ nsuo yɛ adeɛ a ɛnsɛ sɛ yɛdidi agorɔ koraa. Ɛnsɛ sɛ obiara didi agorɔ. Afei nso, yɛn nyinaa nim sɛ sɛ obi kolapse a, most of the time wobɛhu sɛ wofa nsuo kakraa bi ara na wode agu wo nsa so, wode petepetepete nnipa korɔ no anim a, wobɛhu sɛ wasɔre. Yɛde pete nnipa korɔ no anim a, wobɛhu sɛ na nnipa no asɔre. Na yɛn a yɛmu sie ho sɛ nsuo no, deɛ bɛn magic na ɛwɔ nsuo no mu nti a Nyankopɔn ama yɛn adwene ne nyansa bi sɛ wɔse yɛde pete obi so? Nɛ sɛ water his life no, ɛyɛ adeɛ nso sɛ onipa de nsuo di agorɔ baako baako baako koraa. Ɛna afei nso ɛsan boa yɛi ma nipa, wo nutrients ne w'aduane a wodi no ɛtumi kɔ all parts of the body. Ɛno nti na yɛaka akyerɛ wo sɛ, sɛ wodidi a bɛyɛ thirty minutes na wanom wo nsuo because sɛ yɛdi aduane no nso na yɛnom nsuo at the same times a, ɛyɛ ɔhaw a ɛtumi de brɛ yɛn nipadua no, ɛmma aduane no ntumi nnyam. ɛma no porɔ, na anka yɛfa no sɛ ɛyɛ nsuo bi ara kɛkɛ a yɛrenom deɛ a, sɛ anka ɛnsɛ sɛ nkɛkɔgu aduane so a ɛtumi de haw brɛ yɛn. But ɛsiane sɛ ɛno nso wɔ ne dwumadi a ɛdi nti no, ɛna ɛnsɛ sɛ yɛka ne mmienu yɛ dɛn? bom wɔ nipadua no mu no. Afei nso so, ɛboa yɛn for, ɛ prevent yɛn from dehydration, nsukuo yi ara o, ɛ prevent yɛn from dehydration. Saa ara nso so na nsuo no ankasa boa yɛn sɛ bia yɛapɔ so ne yɛapɔ so no, ɛbɛtumi ama cartilage no ayɛ n'adwuma sɛdeɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ. Enti sɛ yɛhwɛ sɛ yɛrenom nsuo na afa no sɛ nsuo no ara, me ara na mede me ho na mempɛ sɛ mɛnom nsuo a, daabi, wonne wo ho. Sɛ woannom nsuo ntɛntɛm a, that means ebi kwan ma woanya arthritis. Enti woakɔ hospital, doctor adiagnose wo sɛ woanya arthritis. Deɛ ɛkaeɛ no, woanna annwene ho da sɛ nsuo mpo bɛtumi aboa wo ama wo ho atɔ wo a, na ɛnneɛ nnɛ meka akyerɛ wo sɛ nom nsuo bebree. Na arthritis no a yɛadiagnose wo no, ɛbɛtumi aba sɛ womfaa aduro biara koraa anka w'ano. na mmom nsuo no ankasa bɛtumi aboa wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi ayɛ kama. Afei nso so, nsuo no ara na ɛboa yɛn ma saliva a ɛwɔ yɛn anomu no a ɛtumi nya movement kamakamakama no, ɛtumi dry. Megye di sɛ seesei a merekasa yi, sɛ mannom nsuo a, me ara mɛte nka sɛ kasa no a merekasa, m'anum ayɛ dry because mehia nsuo. Enti na mekasa kakra na manom nsuo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a m'anum no bɛyɛ dɛn? Ɛbɛyɛ kama, ɛmma nsɛsoɔ biara nyɛ dɛn? Ɛnwɔ m'anum dodo. Menim sɛ obi tumi yare na wakɔ hospital ne aka akyerɛ no sɛ ne synovial fluid no ɛresan firi system no mu baeɛ na wo nipa ntumi ntena ase bi nhu si sɛ okum aboa a wohwɛ aboa no joint joint a wotumi hu sɛ cartilage no a ɛwɔ inside no ɛtototo kama a wotumi hu sɛ saa nneɛma no nyinaa ɛyɛ nsuo na ɛform saa nneɛma wei nyinaa Egyina sɛ ose ose sɛ yɛannom nsuo kɛse a ɛma saa synovial fluid no sɔte a ɛbɛma yɛapɔso yɛapɔso no awewe na ɛnsɛ sɛ yɛde nsuo di agorɔ. Mɛsrɛ bebree sɛ yɛbɛma yɛn ani akɔ nsuo no ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa yɛ ɛma yɛapɔso no yɛapɔso no atumi ayɛ kama because ɛwɔ sɛ wohu sɛ yɛ disc no a ɛwɔ yɛ joint no contain 80 percent of water. Nti na kyerɛ sɛ ɔwɔ sɛ ɔhu sɛ sɛ wo kotodwe ka sɛ w'apɔ so w'apɔ so no nyinaa no ɛhia nsuo a ɛwɔ sɛ yɛnom. Wei a ne ma momma yɛn werɛ mfi sɛ daa ne daa nyinaa yɛbɛ subscribe to Grace Gift YouTube channel, Grace Gift TV, Grace Gift ɛwɔ Facebook, yɛwɔ Instagram, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhyɛ yɛn videos na yɛama yɛn nuanom nso ahunu mfasodeɛ a ɛwɔ yɛn Nyankopɔn n'abɔdeɛ mu ɛne nea ɛwɔ sɛ wɔn hunu. Mepaatɔ yɛ a ma momma yɛn werɛ mfi sɛ yɛbɛ subscribe to Grace Gift YouTube channel no, ɛyɛ a ma momma yɛn werɛ mfi na yɛnhyɛ yɛn videos no nso so sɛ ɛbɛyɛ a afoforɔ nso so ɛbɛhu mfasodeɛ a ɛwɔ yɛn Nyankopɔn abɔdeɛ so. Afei nso water yi ara ɛboa yɛ ma oxygen no paase through all the body. Enti sɛ oxygen no bɛtumi aboa ama immune system no ayɛ adwuma kama a, na kyerɛ sɛ ɛyɛ nsuo na ɛboa saa adeɛ no. Enti menim sɛ covid baeɛ yi, obiara kan sɛ wɔ sɛ wonya aduro bi a ɛbɛma immune system ano ayɛ den. Na mesrɛ wo sɛ, sɛ wo immune system no ano bɛyɛ den a, na yɛ oxygen. Na oxygen no nso bɛtumi ayɛ n'adwuma sɛdeɛ ɛwɔ sɛ yɛ a, na nsuo ka ho na ɛbɛtumi ayɛ dɛn? Aboa ama no atumi apaase through all the body. Enti sɛ ɛtumi yɛ saa a, na ayɛ sɛ wo immune system no atumi anya ahoɔden. Sɛ. Sɛ obi a ɔnom nsuo ne ho yɛ fɛ. Sɛ obi nom nsuo a, ɛma wɔ skin nyinaa yɛ kamakamakamakama. Nti sɛ yɛka sɛ water is light yɛaka no bebrebe no, na sɛ mfasodeɛ a ɛwɔ nsuo no, menim sɛ me ne nnuane ahunu sɛ, na sɛ nsuo no na ɛyɛ nipadua no, ɛnsɛ sɛ yɛde nsuo di agorɔ korakorakorakora. Afei saa nsuo yi ankasa boa ma w'adwene, wo spinal cord and other sensitive tissues no yɛ very very active. Enti sɛ wonom nsu a, ɛyɛ den sɛ yɛbɛka akyerɛ sɛ onya spinal cord problem. Enti wei deɛ, ɛnyɛ sɛ obi se kɔnoa aduro anaa kɔtete aduro, ɛyɛ nsuo. Ɛnna na me ne wo mmienu, mesrɛ wo sɛ momma yɛnnom nsuo na ɛma yɛn nkwa. Apɔmuden mmara nsɛm no, nsuo tɔ so mmiɛnsa. Enti mɛsrɛ sɛ yɛmfa yɛn nsuo nni agorɔ. Afei mepɛ sɛ mma wohunu sɛ lack of water no affect yɛn brain structure. Because sɛ woannom nsuo a adwene no deɛ bɛn na ɛda mu? Ɛda nsuo mu. Sɛ woannom nsuo deɛ a na kyerɛ sɛ ɛde haw ma adwene no. Na me nso me ne onua no nim sɛ sɛ yɛannom nsuo a ɛde haw bebree na ɛbrɛ yɛn nipadua no because adwene no yɛ engine kɛseɛ a ɔno ɔbɛ paase mogya akɔ parts of the body. Na adwene nso so na ɔno ɔhia nsuo a ɔnya bi ne yɛbɛyɛ no dɛn? Deɛ wohia ne sɛ yɛbɛnom nsuo. na atumi aboa yɛn. Yɛsrɛ bebree sɛ yɛbɛma yɛn ani akɔ nsuo no so. Yɛsrɛ. Afei nso so no, ɛboa yɛ ma yɛn yafunu no tumi digeste aduane kama. Dabi a maka sɛ Grace Gift Herbal Clinic, yɛka kyerɛ wo sɛ yɛ biribi a yɛtu mmara ne yɛakyerɛ sie nti no, me mɛka nkyerɛ wo prɛko pɛ sɛ nom nsuo kɛkɛ dabi. Mepɛ sɛ mema m'ahwɛfoɔ nyinaa hunu sɛ nsuo yɛ adeɛ a ɛho hia. Deɛ nti a yɛka sɛ water is life no, ɛnsɛ sɛ nka doctors no deɛ tena ase na wɔkyerɛ yɛn sɛ nsuo wei ne wei ne wei na ɛwɔ mu nti a mese nom nsuo, daabi, ɛno ara ne sɛ water is life. Obi tumi tena ase hu sɛ wɔse water is life, ɔnhyɛ da nhu mfasoɔ biara a ɛwɔ water so a ɔnom, but ɛnnɛ menim sɛ me ne wo mmienu adesua a yɛresua yi ɛbɛma nsuo ho ahia yɛ because yɛatumi ahunu sɛ nsuo boa ma digestion take place deɛ a na ɛnneɛ ɛwɔ sɛ yɛdidi wie a bɛyɛ thirty minutes time no yɛtumi nom nsuo na ɛboa yɛn Because nsuo perform seventy five percent na nnuade a yɛdi no aba abɛyɛ twenty five percent deɛ a, na ɛdeɛn na wɔsi yɛ? Na ɛsɛ sɛ wɔbɛma nsuo no dɔɔso papapapa afiri yɛn mu. Afei nso so no, nsuo kɔ yi ara flashe waste bi a ɛhɔ yɛ ba den. Nti na ayɛ sɛ fi bi aba wo system no mu a, ɛwɔ sɛ wohu sɛ nsuo no bɛtumi aboa ama saa fi no nyinaa no a cleanse afiri system no mu. Na sɛ yɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛtumi nom nsuo. Afei ɛtumi boa yɛn ma yɛtumi maintaini yɛ blood pressure because lack of water ɛtumi ma wonya akoma yareɛ. Nti na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛhunu sɛ nsuo yɛ adeɛ a ɛnsɛ sɛ yɛde di agorɔ. Nti obi ka kyerɛ wo sɛ mɛma obi nsuo a, na afei akwadaa no yare na yɛka kyerɛ wo sɛ dehydration a, ɛwɔ sɛ yɛhunu sɛ dehydration no yɛ lack of water. Menim sɛ mekaa no sisi obi se Doctor Grace hu ohu o, na lack of water deɛ ɛbɛyɛ dɛn na ɛtumi ama manya akoma yareɛ? Aane, because sɛ blood no yɛ thick a, Nsuo ti ma blood no yɛ light. Na sɛ yɛ blood yɛ light a, ɛbɛdɛ na yɛanya akoma yareɛ because akoma no bɛtumi apɔmpe mogya no de akɔma adwene no. Na adwene no nso atumi apɔmpe akɔ all parts of the body. Na mmom sɛ yɛkɔ so nom nsuo ntɛmntɛm a, ɛbɛboa ama mogya no ayɛ light. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a akoma no bɛnya enough blood. Akoma no nya enough blood a, mene wo nni sɛ cardiovascular disease, mene wo mmienu yɛbɛtumi anya bi. Enti na ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ nsuo yɛ adeɛ a ɛho hia de ma yɛn akoma no. Nsuo yi ara, ɛtumi boa ma kidney no regulate fluid in the body. Na kyerɛ sɛ yɛanom nsuo yi a, ɛbɛtumi aha yɛ ama yɛatumi anya kidney stone and other problems. Menim sɛ wo maame bi, wo papa bi anaa w'ankasa, yɛaka akyerɛ wo sɛ woanya kidney stone. Na woatena ase abisa sɛ obi ne wo adi nkɔmmɔ sɛ ɛyɛɛ dɛn na wonyaa kidney stone? Dabi. Saa nneɛma wei sei nti na daa ne daa nyinaa no ɛwɔ sɛ wotumi subscribe to our YouTube channel na videos biara a yɛde bɛto hɔ biara no daa ne daa nyinaa wonya access to it sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛhwɛ because ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ kidney no wɔ hɔ sɛ aduane a wobɛdie no nneɛma a ɛnyɛ no ɛwɔ sɛ kidney no sɔ ne so na wei na sɛ woanyɛ wo ho annom nsuo a wo kidney no Ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛrebɔ ɛtoa because fii no ahyɛ aseɛ sɛ ɛka mu na aba abɛyɛ boɔ mpakyɛw kidney stone no yɛ yie a ɛte sɛ boɔ pɛpɛɛpɛ o nti ada da biara na metaa bisa obi sɛ na hwan na ɛbɛmene boɔ sɛ ɔde kɔto ne mu daabi ɛfii no ara na abɔ toa ara na ada no boɔ fitaa na yɛyi to hɔnom a na wahwɛ no saa na ɛyɛ wo sɛ ayɛ obi anya wo na me ne wo mmienu yɛyere yɛn ho no mu su a ɛnyɛ adwene sɛ kidney stone no yɛbɛnya bi Fiwahefoɔ, ne wo sɛ ma atiefoɔ nyinaa hunu sɛ obi yɛ ɔbaa a, nsuo a ɛwɔ sɛ ɔtumi nom no ɛde, na barima nso so, nsuo a ɛwɔ sɛ wotumi nom no ɛde. Mepakyɛw, yɛnim sɛ abrokyerefoɔ no hyɛ yɛ pa ara, enti yɛayɛ equivalent to cups ne wɔn onzes no sɛ ɛbɛyɛ a obi wɔ abrokyire a ɔbɛhu. Mepakyɛw, sɛ obi yɛ barima na sɛ ebia ɔwɔ abrokyire a, ɛyɛ one o one onzes of water, equivalent to thirteen cups ɛde. Na sɛ me cup yi a ɛkuta me yi, bɛɛma wɔn antumi anom koraa, na nyɛ thirteen cups de, nti mɛɛma no momɔ mo bɔde, because mo na mo hia ahoɔden de abɔ adwuma, mo na adwene bɛyɛ very active, sɛ bɛyɛ ɛbɛboa ama mo mɛɛma no mo ntiri no atumi ayɛ adwuma, yɛdi kan aka electricity no ho asɛm, because adeɛ a mode yɛ adwuma wɔ mpa so no, ɛyɛ electric, ɛno nti na ɛsane firi mo tiri mu gyigyigigyigyi na afa aseɛ hɔ no, nti sɛ yɛanye yɛn ho annom nsuo no yie a, ɛbɛyɛ dɛn na saa electric no atumi ayɛ n'adwuma sɛnea ɛwɔ sɛ ɛyɛ, na ɛyɛ sɛ mmarima no yɛaka sɛ wɔnya 101 ons, ounces, of water, equivalent to thirteen cups a day, saa ara nso na mmaa no nso yɛ 74 ounces of water, equivalent to nine cups a day, na ɛyɛ sɛ difference no yɛ four cups Ne sɛ mmarima yɛ adeɛ a, wɔn yɛ mmarima, Nyame abɔdeɛ. Mo na Nyame bɔɔ mo, ɛna ɔhwɛɛ so na ɔde yiyii mo mfempa deɛ na yɛde bɔɔ mmaa. Nti na ɛsɛ mmarima yi, mo nyina mo ho na mo nom nsuo no ma yɛn, na mo nni hɔ a, mmaa, yɛn nni hɔ nom. Yɛda ahwɛfoɔ nyinaa ase. Yɛn mmarima mo werɛ mfi sɛ mo bɛ subscribe to our YouTube channel no. Mmarima wo werɛ mfi da sɛ wo bɛ share de ama w'adɔfo no nyinaa. Yɛsrɛ mo sɛ comment biara a ɛwɔ hɔ no, ɛyɛ a, mma mo werɛ mfi. sɛ mobɛma comment sɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛbɛtumi ahwɛ so de ayɛ mo adwuma pa ama mo. Biribi bi a ɛyɛ a ɛmmoa mo no, monka nkyerɛ yɛn. Mo nti ne yɛwɔ hɔnom no. Yɛn numbers no yɛ zero two four six five one eight zero zero three, zero two four six five one eight zero zero three. Yɛda obi biara ase sɛ daa ne daa nyinaa monya berɛ sɛ mohwɛ no. Menim sɛ obi a anum nsuo no de, enti cheers.